O, ti di gweld fan hyn? Cledrau pedwar o gloch. O! Croeso i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2023. Os ydych chi eisiau unrhyw help, just ro siawt i fi. Excusa fi, e, chi'n gwybod lle mae'r uh, pabell werin, ti'n bo? O, pabell werin, ie, yeah, just rwyt trwy fan hyn, chwyth, wedyn dde, chwyth dde, chwyth dde, Chwith dde, mae fe wedyn ar eich dde. O, oh, reit. Daw yna fe. O, oh, reit, diolch i chi. Joioch. Howdy doody pawb! Croeso nôl i Sianel Pop D gyda fi, Jacob, wrth gwrs. Nawr, fel chi'n gallu gweld, dwi... dwi mewn lleoliad wahanol. Ydw, dwi mewn lleoliad wahanol achos dwi lan yma yng ngogledd Cymru ar gyfer un peth ac un peth yn unig. Yr Eisteddfod Genedlaethol! A dwi'n mynd i roi cwpl o tips i chi sut i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod. Ond, cyn i ni ddechrau cofiwch i danysgrifio i sianel Pop Tee, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ei, gwasgwch y botwm na fi'n gwatsio ti! Ei, gwasgwch e, go on, neud e, neud e nawr, neud e! Mae yna tri elfen am sut i baratoi ar gyfer yr eisteddfod yn enwedig os ych chi'n gwersylla. Mae rhaid i chi pacio yr essentials, mae rhaid i chi cael yr outfits cywir a hefyd mae rhaid i chi wneud eich ymchwil. Ond yn gyntaf, mae rhaid i ni pacio. Come on. Chwmperi wrth gwrs essential ar gyfer campo. Wel, mae rhaid cael crysau ti wrth gwrs. Nawr, jyst rhag ofyn bod e'n heulog wrth gwrs, chi byth yn gwybod, mae rhaid i chi pacio short. Trowsus cerdded, chi'n mynd i bod yn cerdded a mob man yn yr eisteddfod, mae rhaid i chi gael nhw. A belt, jyst rhag ofyn mae trowsus yn cwbl lawr. Nawr, ni wedi pacio'r dillad i gyd, rhaid pacio essentials arall. O, microdon, mewn a ti. Tegell, mae rhaid cael paned yn y bore man. Desk fan, bach o white noise yn y nos, ti'n ma? Gaming console, just rhag ofyn bod fi'n really bored. Pecyn cymorth cyntaf os dwi angen plaster, diffoddwr tan, just rhag ofyn mae tan yn rhywle. Ac i gadw fi'n saff, yn y nos, ffrindiau gorau fi yn y byd, Cyw a Django. Ac yn ail felly mae rhaid wneud yn siŵr bod dyn ni outfits ar gyfer yr eisteddfod. Ni angen wneud yn siŵr bod ni'n edrych yn cool, ni angen wneud yn siŵr bod dyn ni'r outfits cywir ar gyfer pob tywydd. A fi'n credu mae 'da fi cwpl o syniadau i chi. Hmm. OK, dyma beth fi'n gwisgo ar y foment. Mae'n amser i fi trio cwpl o outfits arno, dwi'n credu. So, uh, bant a ni de. Hei, dwi'n lygo'r outfit yma. Het farmor, ei, ti'n edrych fel dad ei steddfod. Beth yw hwn? Pyjamas nadolig? Het air? Beth yn y byd? Cwng! Hang on. Power Ranger Glas. A hyd yn oed yn lico Power Ranger Glas. Power Ranger Coch yn ni eisiau fod. Na, na, na. Ba! Oh. Whew. Mae welliad. Ac y trydydd elfen, yr elfen olaf, yr elfen fwyaf pwysig, yw wneud yn siŵr bod chi'n wneud eich ymchwil. Ble mae popeth? Ble mae Cyw? Ble mae Stwnj? Mae rhaid i chi wneud yn siŵr bod chi'n paratoi eich sgiliau dawnsio ar gyfer y dawnsio gwerin! Tymed bach fel yna. Reit, amser i fi astudio map o'r maes a cylchu llefydd lle dwi eisiau mynd. Sioi stwnch, dawnsio a canu gyda cyw a'i ffrindiau ar lwyfan y maes. Y peth mwyaf pwysig wrth gwrs yw pedref bwyd i. Yum, yum, yum. Ac yn olaf, wneud nodyn o'r tai bach i gyd. A dyna ni, rydyn ni'n barod ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol 2023. Rwy'n y bawb, gobeithio rydych chi wedi dysgu rhywbeth yn y fideo yma, sa'n gwybod. Ond os ydych chi'n mynd, gobeithio rydych chi'n joio, mae yna loads i wneud na ar gyfer oedolion, ar gyfer plant, ar gyfer pobl ifanc, yna popeth na i plesio pawb. Gobeithio rydych chi wedi joio y fideo yma, cofiwch i danysgrifio i sianel Popty, rho like ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications ble bynnag mae e. Ond, tan tro nesaf pawb, hwyl fawr!